हम कहली हमर बेटी ना है तो कहो ये जे सच्चाई पता चलते ताले तकलीफ आलू रखबे यही में आई हो जीजा हाँ। तू कथी करे गेल छल तू गेल छल त छोड़ा के लाबे के चाही ना दीदी के हम पाली हम गेल छलिए सब कुछ के लिए नहीं छोड़ल किया आ पुलिस कथी कहे छलिए जाले तक लिए एकर हम सकल नहीं अयते ने आ ओकरा नहीं पकड़बै ताले तक लिए ओकरा नहीं छोड़बै

तू बियाह के लागी टेंशन नहीं ला हो उ चीज हम समार लेबे नहीं हुआ गए तू नहीं कान बुझले ना टेंशन नहीं ले जे होय के छले से भइए गेले सुन ना तोरा से एगो बात कहै छियो हुआ गए ए गांव के जे मुखिया हो ना ओकरा से एक छोटी बात कह ले आ कथी कहै नहीं कहै हो तो दीदी को छोड़बे ला जाइए एक छोटी ना फंस की है तू टेंशन नहीं ला आई हमरा गांव के नेता सब है ने सार एक नंबर के घुसखोर है ओका सब उते कुछो नहीं होए वाला है जब भी जे चुनाव अभी है ने आ वोट लिए के रहे तो घरे घरे अभी रहे हो बाबा हमरा वोट दिया हो काकी हमरा वोट दिया आ करी कुछो नहीं हो जीजा तो तोहर कहे के मतलब कथी दीदी के ओहने जेल में हमरा के सरे लागी पैसा कैसा दऽ के छोड़बे के तो छोड़बे करते ना छुटबे करते हुए लागी टेंशन के ला ले चा मेहमान हम ठस के सही बात कहिए एक बेरा बात करऽ पड़ते कोन ठीक कहूँ नेता काम कर देलकै तब होते मैं यहाँ के जेन मन हो तेना करू लेकिन बिजली के जल्दी निकालू होते लो हम जाए छी घरे ऐसे ठीक से जा जीजा सुन कथी कहै छी बेटी कहलिए बस सुन हाँ चमेली छिए ए चमेली घर नहीं कि कत ई थाहे नहीं लगी हमें से कथी भाल के लवदे हल्ला करै छियै हे उनटे हम ही हल्ला करे छे भाई खेत ने हम छलिए भूखे हमरा पेट ने बिलाई कुदिया अपने मेकअप क के घर में छी बैठल से बैठल नहि छलै घर में ना मुंह से भूर फोड़ देन तऽ ओहे सबके मुंह नहि छलियै ग हे मूसा के भूर छले तऽ बम बम के कहती उ बम बम कऽ लेते कम से कम अहाँ के तऽ जल खैलक आबऽ चाही ना हम तऽ भूखे अइले छिरपिटाई छलिए हम पीते अइलिए अइले ओहो के पीत ना तऽ नाके पर बुझले ना जते दम ने हता तऽ खाली पीत पीत अथी करत रहै छै बैठू कत कहै छै महिला बैठे नहीं छी कहू कथी कहै छी कहली बम बम अहाँ के बढ़िया लगे है हैं? तऽ भाई तऽ बढ़िया नहीं लगता है अहाँ के कते बेरी कहली बम बम खराब है खराब बम बम अहाँ के कथी कर लगत कि एकरा खाली अहाँ खराब खराब कहै छियै कतहु कहने रहै तब ने ओ खराब भेलै हमर भाय हे ओ बहुते नीक आदमी हे के बुझली अहाँ के भाई बड़ बढ़िया तो बिजली के बियाह होय है तो कैला ने बियाह होय दे है कल अहाँ के भाई दू लाख रुपया मांगे हमरा से कथी दू लाख रुपया हाँ केकरा से मांगे छलक हमरा से मांगे छल ये दू लाख रुपया लऽ कऽ ओ करतै कथी दू लाख कैला मांगे छल बिजली तो जेल में पकड़ाइल हो के मतार बाप तो छोड़बे नहीं है जेल में से ऊ हमरा से मांगे भाभी दू लाख रुपया दू हम छोड़बा जाइ छी तते प्रेम है एकरा छोड़बा जाइ के भन्ने हमरा ऊ बात अहाँ कहि देलियै एहि छोराके आइ आबऽ दियौ हम समझबै छी आ एगो बात कहै छी सबसँ पहिने हमरा खाइ लए दियौ हमरा बड़ी जोरसँ भूख लागल जौ तऽ खेत से एली वहाँ नहीं खाबे कि गोर हाथ धोके आबू ना कल पर से लल ठीक है ताले कारू हम अइले ठीक है आय के पत्रिका हाँ ऐसा कुछ ला एना कोड़ काट देलिए हो भैया नहीं नीक लगै छलै नहि ताहि दुआरे कोरि काटि देलियै हँ। तोरा कोरक के छलो हो तऽ बियाहे शादी के घर में अनदिना नहीं करते उ चीज बाद में नहीं करती है कर कुटुम एते तऽ की कहते

कि ओकरा जेका जे हम सकल है ने जे ओहन काम कने ने ओकरा पहिने पकड़ते तब ओकरा छोड़ते मैं नहीं तो पाँच साल उन्हें पकड़े दे तो पाँच साल उन्हें छोड़ते हाँ रे पाँच साल जे उ नहीं भेटते तो ओकरा नहीं छोड़ते बुझलिए आयो भैया ए के मतलब तो बियाह कैंसिल भ गेले

आ ये का के ओना कला अनकर धिया पुता के उठा ले छै कुछो भ जाए त फंसा देत आजकल के जुग जमाना था ने अब किया नहीं के हम्म, हमरा कथी फंसाइत ओ ये खेले छल तो उठा ले जाए दा आब आगे बेटी कुछो कह लियो गे बौआ गे पच के बोल ना बक आ ये का के कैला ओना धिया पुता के उठा ले छै ककर बेटी है के गा ऊ नहीं है बाबलू वो करे बेटी है रोड बाट पर चले तो उठा के जाए छी घरे दा आब आ कहली का के बिजली जेल में पकड़ा के लोग छूटल नहीं छुटल कनिया बड़ टेंशन में छी कथी कहियो कुछ नहीं फुराइयो नेता सबके सर से भिड़बै छियै देखो केना होई होई कथी कहै छी काकी बम बम अहाँ बेटी के बड़ माने है अहाँ बेटी के छोड़बे के चक्कर में हमरा से दू लाख रुपया मांगे छले ओकरा चक्कर में नहीं पड़िया एगो जे रहै ओकर भौजाई दुलारी उहे करते करते दुनिया से चल गेलै ओकरा से दूरी बना के रही आप नहीं करे हाथ ओकरा नहीं ढवा तवा दी हाथ हम काट लरू खाए वाला आदमी नहीं छी अते जे फ्री में करे धरे छा हैं? ओकर जमीन जायदाद अपना नाम करा लेबा त नहीं होता दिमाग नहीं छ हाँ ये काकी ओते जमीन है ओकरा तो हम बेमानी कलू बेमानी हम कहियो ना करनी छी बुझलियै ना हैं सुधुआ मुंह कुत्ता चटै है बुझला हम जे कहै छी से ध्यान में धर तोरे दुनू प्राणी के लागी कहै छिया भलाई होतो जनो को को केहनो को को नाम कराला जमीन अरे काकी आ ओकर पूरा जमीन हम अपना नाम पर करबे त सर समाज हमरा छोड़ देते हमरा कुछ न कर के दैया ओकरा तू जबरदस्ती करे फसे हैं चाल बिछाब ओकर रजीनामा लऽ कऽ जे अपना जमीन जायदाद अपना नाम पर कराब हैं